محسن عباس حيدر تي الزام لڳو هو ته هن پنهنجي زال تي تشدد ڪيو آهي. سندس زال پنهنجي مڙس خلاف سامهون آئي هئي ۽ ٻنهي وچ ۾ معاملو ڊگهو وقت هلڻ بعد ٻنهي جي طلاق ٿي وئي هئي. ان کان پوء محسن عباس جي روين ۾ تبديلي نظر اچي رهي آهي. ائين لڳي رهيو آهي ته اڻ سڌي ريت هو پنهنجي اڳوڻي زال جي ڪاوڙ ۾ اهڙا بيان ڏئي اندر جي باهه ڪڍي رهيو آهي. محسن عباس عورتن بابت جيڪي بيان ڏئي رهيو آهي، ان حوالي سان ته ان کي ئي خبر هوندي ته هو ڪنهن جي خلاف ڳالهائي رهيو آهي ۽ سندس اشارو ڪنهن ڏانهن آهي پر سوشل ميڊيا تي هر ماڻهو مختلف راء رکي ٿو. محسن عباس حيدر هڪ شاندار پاڪستاني ڳائڻو، ميزبان ۽ اداڪار آهي. هن ڪيترائي هٽ پراجيڪٽ ڪيا آهن ۽ هن وقت هو هڪ سياسي شو جي ميزباني ڪندو آهي. اڄڪلهه هي اداڪار شوبز انڊسٽري جي حوالي سان پنهنجي بيانن جي ڪري خبرن ۾ آهي. تازو هن عورتن بابت بيان ڏنا آهن ۽ هن لکيو ته جنهن معاشري ۾ سٺيون، گهريلو، خانداني، پاڪ، عبادت گذار عورتون ختم ٿي وڃن اهو معاشرو خراب ٿي ويندو آهي. هڪ ٻي پوسٽ ۾ هن خاص طور تي عورتن کي مخاطب ڪندي لکيو ته خراب محفلن ۽ ناپاڪ صحبتن ۾ ويهڻ وارين عورتن تي لعنت هوندي آهي. محسن عباس حيدر جي عورتن لاء توهين جوڳن بيانن تي عوام سخت ردعمل ڏنو آهي. سوشل ميڊيا واهپيدارن واضح طور تي چيو ته سندس راء غلط آهي ڇو ته معاشرو مرد ۽ عورت ٻنهي تي بيٺو آهي. سندس طرفان رڳو عورتن کي نشانو بڻائڻ غلط آهي. ڪيترن ئي واهپيدارن کيس چيو ته سندس واسطو شوبز انڊسٽري سان آهي جيڪا ڪرپٽ مردن ۽ عورتن سان ڀري پئي آهي ۽ کيس هن انڊسٽري ۾ ڪرپٽ ماڻهو ئي ملندا. مداحن کيس فحاشيء سان ڀريل انڊسٽري ڇڏڻ جي صلاح ڏئي ڇڏي. هڪ واهپيدار چيو ته هن انهن مردن کي ناهي چيو جيڪي پنهنجن زالن کي ڌوڪو ڏيندا آهن ۽ ٻين عورتن جي ڪڍ لڳي پوندا آهن. محسن عباس ان کان اڳ بولڊ فوٽو شوٽ ڪرايو هو جنهن تي مداحن کيس ٽرول به ڪيو آهي. ماڻهن چيو ته هي هاڻي خليل الرحمان قمر ۽ منٽو بڻجڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. ڪجهه ماڻهن ٿوري دير لاء محسن عباس سان اتفاق ڪيو پر بعد ۾ هنن چيو ته معاشري جو وڏو حصو مردن تي ٻڌل آهي ۽ اهي به نقصان جو سبب بڻجندا آهن. ماڻهن کي لفظن جي چونڊ ڪرڻ ۾ خيال ڪرڻ گهرجي.